Сырдык санаанан кынаттанан, төрүт тыл ымыытынан тирэхтэнэн, орто туруу бараан дойдуга айыы киһитэ силигилии үүнэн-чичирээн, саргылаах олох сылаанан сыдьаайан туруктаах буолар. Сардаҥалаах кыымын өрө ыһан, сандал халлаан күөнүн киэргэппит Кэбээйи улууһун Укучу нэһилиэгиттэн төрүттээх сайаҕас санаалаах сайылык бүөтүрэ илгэ сылаанын угуттанар сир ийэ уйгулаах аартыгар бигэтик үктэннэ.
Сайылык Бүөтүрэ диэн мин ити аҕабынан эһэм аатын ылыммытым. Кини буоллаҕына балаҕаныгар бастаан урут алаас алаастарынан олохсуйан олорбуттара дии. Ону мин эһэм олорбут балаҕаныгар бу Унаандаах Эбэ Күөл кырыытыгар кини олорбут. Ол онтон дьэ алаас алаастартан түмсэннэр бу бөһүөлэк үөскээбит. Ол бөһүөлэк билигин Тикэбэйи улууһум Кучу нэһилиэгэ буолан турар. Ол иһин буоллаҕына мин эһэм аатын ааттатаарыбын, үйэтитээрибин, бэйэм бу хоһоон суруйабын кыралаан уонна бу псевдоним ылынаммын, бу эһэм аатын ааттатыахпын таахпын диэн санааммын оннук ылыммытым. Чараас эйгэҕэ кэлиим интириэһинэй диэх хоһоп бу оҕо хааспыттан оттон мин ырыаны тойгу отун сэргиир этим буолан бараммын били сыанаҕа дьоҥҥо тахс сэргэҕэ тахсарбын кыбыстаара этим былаа дии бэйэм били хотоҥҥо сылдьаммын ханнара сылдьаммын айылҕаҕа сылдьаммын ыллыыр этим просто бэйэм бэйэбэр дьон истэригэр били куттанаҕын толкуйаҕын хочо онногин үлэлии сылдьыбытым хотоҥҥу үлэлии сылдьыбытым хочо кааркаҕа олороором диэри бөҕөтүн сут тэтэрээккэ сұрына-сұрына урут саҕала песенник иин диэн баар этэ тоҕуонастарга Оннук дьэ хайаан дьэ табаарыстарбын кытта биир-iki аҕыйах дьэ табаарыстарын билэллэр этэ. Онтон дьэ бу икки тыһыынча үс сыллаахха дьэ кулуупка дворнигынан үлэҕэ киирдим. Бастаан киһини солбуйан киирбитим, онтон дворниктаабытым. Ол курдук ол эйгэҕэ сылдьаммын, холобура бу араас ырыаны, тойугу, араас испиктээкилэр, сценкалар арыгын буолаллар-буоллар тэрээһиннэр. Ону көрө-истэ сылдьаммын дьэ аны кэнники өттүгэр аны кыттыһар буолан дьэ Аны ыллыыр буолан хааллым. Дьэ ыһыахха ыстаан ылаабытым, айыы уолун ырыатын ылаабытым, Сардаана диэн ырыатын. Ол ырыатын ылаан баран дьон-сэргэ бу сэҥээриитэ кэлэр. Дьон-сэргэ бу уол ыллыыр эбит диэн соһуйаллар. Онон бу онон аажы киирэн бу чараас эйгэҕэ кэллим. Онтон сыыйа дьэ бу биир ыһыахха дьэ алгысчыппыт суох буолан алгысчыт көрдөөһүнү буолла. Ол онну көрдүүһү дьаммыт дьэ Мигин эппиттэрэ дьэ бу эн убайдааххын уоннаттан эһэҥ кырса өһүрдүөт олон хоһуот тылбаайа эйэхэһин бир иҥмитэ булуо ыллыырын туойарын булуо дьэ алгыстаан буруоланан көрбөккүн дуо диэн эппиттэригэр то биллэн турар отут биэс саастаахытым ол саҕана ону иһин биир отто били ограничение диэн баар дии отон саастаах edi киһи алгахтаа ааспыт киһи алгахтаайын диэн ол кулан баран оннук буолбатах эбит мин буллаҕан оттон ыһыахха холобура ол уонча сыллааҕыта алгыырбар бастаан убайбар баран сөбүлэтээн амалатаан бараммын дэ до убайын тумна дьарыктанары кими убайын убайым была бүлүү улуһун дьөккөнүгэр олорор сөдүөт диэн дьөккөн уола сөдүөт кини дьону эмтиир эмиэ чараас эйгэннэн бу дьарыктанар бу кини эдэр сааһыттан Оннук идэлээх, айылҕалаах диэн буолар былаан. Кини аймаҕын убайын диэн хайа өттүттэн ийэбинэн, ийэбинэн, ийэбинэн, эһэм көрсө хөдьүөтүнэн. Эһэм көрсө хөдьүөт, эбэм балааҕыйа кинилэр иккиэн дьөккөттөр. Дьөккөттөн көһөннөр бу кэбэйи лүүсүнүгэр кэлэннэр олохсуйаллар, онно ыал буолаллар. Мин буоллаҕына ол хөдьүөт кыраамай кыра кыыһа Евдокия диэн, Ол хаама кыра оҕотобун оҕос сүгэҕинээҕи. Онон оттон ол төрдүм дьөккөндөр орто бүлүүлэрбиттэн эбит биһиги бары. Орто бүлүүттэн төрүттээхпин диибин. Ол иһин ол дьүөккэ бараммын мин хайаан даҕаны бу ыйыталаһыахтаахпын, билиэхтээхпин бу айылҕа хайдаҕа эбитий диэн. Баҕар мин алгыырым сыыһа булуон сөп, баҕар ылынар дуу, ылыммат дуу диэн эмиэ баар буолар буоллаҕа дии. Айылҕа ылынар да ылыммат дуу диэн да. Оннук буолар.
Ону кини үчүгэй баатык сөбүлээбитэ, дьэ бу олорор эбэҕэр киирэҥҥин аһат, сылгы үчүгэй иһиттэн, үөрүттэн быарыттаан алаадьылаан, ууран бараҥҥын дэ уоскуйан, налыйаан тураҥҥын оттон долгуйбаккаҕын, турукка киирэҥҥин диэн этэр кини. Ити олох бастакы саҕалааһын. Аһа, ол бастакы аһаҕа.
Дьэ ону дьэ кыратык эмиэ олох чопчулаан биэрэрэ сиэр-туом оҥордоҕун дии бэйэм бэйэҕэ. Дьэ бэйэм бэйэбэр ол Ону дьэ тугу хайдах гыннын?
Ону дьэ ол сылгы өлөрбүттэрин билэммит отто кулууптарбынаан отто ол кыттыһаммыт отто сылгы иһин булбуппут быарын бүөрүн игин ону бэйэм диэбэр алаадьылаан игин бараммын дьэ ыһыах саастыгын күнүгэр буолар ону дьэ мин ол эбэҕэ киириэхтээхпин бу икки чаас инникер он икки саҕана дьэ эбэҕэ тиийдим төбүллэн турар сайын куп куйаас бырдах бөҕөтө кумаал бөҕөтө ол иһин дэ быйыр хонуу хотоол сиргэ ууран барамын оннук уһуннук олорбутоҕум дьиҥинэн мин олоруохпун баҕарбытым буоллаҕа дьоно бу кым кумаары уһуннук олордубат кырдаайы оннук ууран бараммын кыратык олору тиһэн бараммын чэ тахсан ханаабын ханаа курдук бу эбэбиттэн иччилэрбиттэн көрдөстүм диэммин ханааммын тахыстаҕым дии. Отол быары бүөр хайдах буккыный? маннык уурабын төгүрүччү уураҕын, быарын уураҕын, үрэҕин уураҕын, онтон алаадьытын туспа уураҕын. Ону көтөрдөр бөҕөтө, тыыраахалар бөҕөтө бааллар. Ону көтө иһдэннэр кэлэннэр ылаллар. Ото ылтара булум, мин ону түргэн соҕустук уран барым тахсан бардаҕым дии. Оннук тахсан барбытым. Ол онно анаан минэн тыл үөрэппитин дуу, эбэтэр бэйэм хандаран истиспитин Онно анаан минээн тыл үөрэппэтэҕим. Ыһыах алгы хайтах буолуохтааҕый диэммин били хайыр буоллаҕым дии. билиэхтээхпин диэмин да кинигэттэн хасыһаммын да хаамыыларын, бу дьүһүрдьүттэрин, бу арылдьыттарын иин кытары холобура хайдах буолуохтаай, кыргыттар хайа өттүгэр уолаттар хайа өттүгэр туруохтаахтарын иин отто биллэҕим дии. Ол гынан баран чопчу бу тыллар аһарыахтааххын диэн маннык дьигинэн баар аргыс тыла диэн бар. Ол гынан баран мин ону бастааҥытын хаҕаланааһытын туттубутум. Ол гынан баран кэнникитин барыта бэйэтиттэн тахсан кэлэр. Улаатыбыллаҕына убайым хүбэлээн эппитэ холобура эн турка кириэхтээххин, уоскуйуохтааххын, долгуйуохтааххын диэн. Улаата бу ыһыллыахтааххын диэн этэр эбит. Улаата бу ыһыллыы ханнык баар кэмҥэ киһиэхэ баар болуон сөп эбит сөп. Ол иһин булла киһи турукка киирдэҕинэ атын турукка киирэн хаалаҕын. Оччоҕуна уоскуйар эбиккин, оччоҕуна бээҕэр бу сөптөөх тыллар, аналлаах тыллар тахсан кэлэллэр эбит. Бу дьон бөҕөтө ортотугар тураҕын, дьон туһугар көрдөһөҕүн, бу дьонуҥ дойдуҥ этэҥҥэ олороллорун курдук, этэҥҥэ буоларын курдук көрдөһөҕүн бу ыһыах диэн биһиги ытык бырааһынньык буоллаҕа дии. Ол иһин саха киһитэ хайаан даҕаны ыһыахха сылдьан дьэ бу ыраастаныахтаах. Ыһыах суолтата алгыс диэн буолар ол иһин. буот итинник онтон ити алгыс уонна арчы арчылааһын уонна алгыстааһын хайдах уратылаахтар да уратылаах аха артылааһын диэн кыра оҕус буолар хыбаайбаларга юбилейдарга ити арчылааһын эбэтэр биитилээн аймахтаа биитилээн дьоннору арчылыаххын сөп оттон алгыс диэн бу улахан түһүлгэлэргэ оҥоһуллар ытык сир дьүһүрдүттэрдээх, аралдьыттардаах иҥин буолахан холобура. Ол улахан алгыс буолар холобура. Арчылааһын диэн холобура син биир алгыс тыллара биллэллэр гынналарын эн маннык ол арылдьыт тыллахтара бактара. Аха, оннук курдук буолар, оннук курдук буолар. Арчы диэн кыра таһымнаах, алгыстааһын диэн улахан таһымнаах диэн.

киһилээх урууларын ололлор ол иһин оннукка холору ол гынан баран алгыс арчы биир тэҥ тэҥинэн тураллар бииргэ тураллар ол ата бу хас бирди алгыһын хас бирди ыалга ананар диэн буолар холобура ол аата былаҕана бу алгыһы эн хоһоон курдук үөрэтэн баран гын ону хатылыһыччар буолбатаххын сырыы аайы ман саҥаттан саҥа тыллар киирэн иһэллэр саҥаттан саҥа маннык хамсаныыларын уруохкун сөп быһыыларын-майгыларын оҥоруоххун сөп, оннук буолар. Онон оттон мин, мин көрөрбүнэн оннук холобура. Хас биирдии киһи холобура ыраастанар да буоллаҕына, алгыс талар буоллаҕа бу барыта тус-туспа анал бу дьоннорго аналлаах диэн буолар сөп. Ол аата буллаҕына мин маннык диэн толкуйдуум. Бу хас биирдии киһи айылҕаҕа туспа ураты көстүү хатылаама хартыына диэн буолар ол аата биһиги бу ойуурга үүнэн турар мас кэриэтэ бары уратыларбыт диэн бу ойуурга үүнэн турар мастарбыт бары суоннар кылгастар уһуннар синньигэстэр дии ол курдук хатыҥнар бэстэр курдук холобура биһиги олоҕу көрүүбүт хас биирдии киһи ураты диэн буолар. Ол иһин мин оннук сыһаннаһабын. Бу бу бэҕэһээ алгыһы оҥорбутум курдук бүгүн алгыс буолбат атын буолар. Атын дьоннор кэлэллэр. Атын бу эйгэ үөскүүр барытыгар. Ол иһин оннук саныыбын. Онтон ити бастакыча алгыс күн алҕаатын, онтон ол кэнниттэн бэйэҕэр хадыр маннык тура атын ханаалар дуу, атын хадыр маннык бэйэн турукка киириин хайдах этэ Онно оттон били долгуйу биир баарынан баар буолан баран мин алгыс оҥорон бараммын биирдэ долгуйбутум. Бүппүтүн кэнниттэн долгуйаан кэлэр. Һуу дэ бүттэ диэбит курдук. Онтон уже хас да күн ааһар онно били киһи өйүгэр-санаатыгар уже киирэр. Бу маннык дьарыктаныахпын наада бу дьоннор сэргээтилэр. Бу дьонум сэргэм наадыйар эбит диэн толкуйга киирэҕин. Ол аата мин дьон туһугар эмиэ баарбын диэн. Ол аата хас биирдии киһи бу киһи киһинэн олорор диэн курдук. Бу ортото түгээн соҕотох буотаххын. Эйигин син биир айыыһыттарың бааллар. Бу эйиэхэ анаан-минээн бу маннык суолу оҥорон биэрэллэр. Үөрэҕи ыыталлар, тургутуу ыыталлар диэн эмиэ баар. Ол иһин биһи хас биирдии киһи ону өйдүөхтээхпит холобура. Бу хас биирдии киһи бұл олоххо туох эрэ сыаллаах-соруктаах, туох эрэ тургутууну ааҕыахтаах.

Эһигини айбыт үөһэ үтүгэй ыларга, бука баргытыгар иҥэн сүттээн сүгүрүйэн тураммын, бар дьонум туһаныан көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буоллун, бука бары илиҥники хайыһы-хайын, сүгүрүйүү оҥоролун. Дьэ, үөһэ үтүгэй ыларбыт, бу күҥҥэ үктэппит китигэ эйиэхэ махтанан, сүгүрүйэн тураммын, алгыс түһэрэрбин көҥүлүнэн да диэн көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буоллун сирдэнниктэрэ ытык кырдьаҕастарбытыттан көрдөстөхпүт ааттастахпыт буоллун бар дьонум олоҕо туруктаах буоллун дьобуот дьоллоох дьокуускай куорат иччититтэн өрүнүү сүүрэр өрүөнэбит иччилэриттэн хайаҕарбыт мырааннарбыт иччилэриттэн көрдөстөхпүт ааттастахпыт буоллун сирбит-уоппут оппут маспыт иччилэрэ бу күҥҥэ бу түгэҥҥэ бэттэх буолан биир чугас буолаҥҥыт, чаһаас эйгэннэн алгыска кэлэҥҥит кыттыстаххыт, көмөлөстөххүт буоллум диэн. Дьэ уонна аһыс иилээх саҕалаах атааннаах мөҥүөннэр, айгыр силибэ айылҕалаах аҥаат-муҥаат, аан ийэ дойду майылгылаах аралыдалбарыгар кэскиллээх чиэбин киэбитигэр айыллаҥ өскөөбүт айыы дьөһөгөй аймаҕа көхсүттэн тэһииннээх көмүскэстээх санаалаах Күн улууһун өркөн дьоно бүгүҥҥү үтүө дьоллоох күҥҥэ үттэппит үһэ үрдүк айыыларбытыгар сүгүрүйэн махтанан тураммыт тоҕус хаттыгастаах тулман маҕан халлаан тунаары сырдаан бүгүҥҥү өрөгөйдөөх күҥҥэ тунаара тулуруйа тубустун тускоу Дьэ, аал уоппут күлүмнээтин, алаһа диэбит арчыланныын, төрүүр оҕобут төлкөлөннүүн киһи буолан килбэйдин, күөгэл нускыл! Дьэ, аал уотум иччитэ, былдьыбытым. Хатан Тэмиэрийэ дьылҕалаах дьабадьы чууччук кынаман саамал чанчык, бэттэх көрүҥҥүн мичик гыйын, антах көрүҥҥүн күлүм аллай, аа уотум барахсан умай, умай, умай, ураан хай саха омук дьоллоох олоҕу тобустуун орто туруу дойдуга дьоһунаата дуорайдыын

Күүстээх санаа үөрдэнниин күннээх күрүө үөскээтин. Бука барыгытын үөһэ үтүбэй ыларгыт харыстыы таптыы харыһыйа тупсуннар диэн эттэҕим тыыннаҕым буоллун хас биирдиигитигэр олоххутугар баай дуолу дьолу таптала халлаҕым буоллун диэн Айыы киһитэ астаабыт арыылаах алаадьынан айах тутан тураммын көрдөстөҕүм ааттастаҕым буоллун, бука барыбы баай-байылыат олохтоох буолуоххайын, инникигэ эрэллээх буолуоххайын. Бу тахсан эрэр айыыһыт ыйа эһиэхэ үтүөннэн эрэ түстэннин диэммин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буоллун. Үрүн түһүгэ кымыһынан күндүлээн, сиһим-дойдум иччилэрин маанылаатаҕым буоллун. Атыйахтааҕы курдук аймана туран «Аан Ийэ дойдум иччилэрэ уоскуйдаххыт, налыйдаххыт, чэпчээтэххит, иһийдэххит буоллун, хас биирдиигит олоҕо туруктаах, чэгиэй, чэбдик буоллун. Бука барыгытын үөһэ үтүбэй убаргыт өҥөйөн тураннар, санныгытыттан таарыйаннар, хас биирдиигитигэр үөрүүнү-көтүүнү, өрөгөйү, табыллыыны-тахсыыны түстээтэхтэрэ». буоллум. Бүгүҥҥү Саҥа дьылбытын, Эгэ дьылбытын атаараммыт Саҥа дьылбытын көрсөр, айыыһыт ыйын айхаллыыр үтүө күҥҥэ алгыһым сиэн ситэрэммиин, туомун толороммун туйгунан туойдаҕым буоллум. Дьэ, бу

Дьэ уонна бу идэлээх дьоннорбун, күндү дьоннорбун, бу хас биирдиги дьон туһа диэн үлэлии сылдьаргытын өйдөөн, эһигини куһаҕан тыыннар буулаабатыннар диэммин, харыстаатаҕым, хаххалаатаҕым буоллун. Бу синдьаам охсубут этиҥ тымтыгынан, уотунан, уонна кытын буруотунаан ыраастаатаҕым буоллун, хас биирдиигит куккутун бөҕөргөттөҕүм буоллун. Эһиги туһалаах, болдьоммут туһалаах идэҕитинэн хас биирдиигит аһыллаҥҥыт, аартыккыт арыллан истин диэммин айхаллаатаҕым, араҥаччылаатаҕым буоллун, этиҥ уотунан ыраастаатаҕым, куккутун, сүргүтүн бөҕөргөттөҕүм буоллун. Буор куккут муҕахсыйтын, салгын куккут сатараатын, ийэ куккут иэнигийгийдин, талааҥҥыт тахсан бар дьоҥҥо туһалаах буолан, бу хас биирдиги чөл туруктаах чэгиэн дьэбдик сылдьыҥ. Бэйэҕит тус олоххутугар, дьоҥҥоҕут-сэргэҕит бука барыгыт этэҥҥэ эрэ сырыттыннар. Ол ыһыах алгыһын кэнниттэн элбэхтик ыһыахха ол кэнниттэн ыҥырар буолбуттара ыһыахтарга ыҥырар буолбуттара урууларга ыҥырар буолбуттара араас тэрээһиннэргэ дьиэ сыбаайатын түһэрэллэригэр даҕаны буомалааһыннарыгар даҕаны ыҥырар буолбуттара ол гынан баран мин бile хаһаан даҕаны бile хайаабаппын миигин ыҥырын диэммин кэпсэммэппин Ол гынан баран дьоннорун гынтахтарына мин аккаастаммаппын эмиэ. Бэйэм эйэҕэс майгыбынан холобура утары буолаһатым дьоҥҥо. Хайта бэйэм бириэмэбиттэн көрөммүй. Свайа түһэриитэ диэтиҥ дии.
Свайа түһэриитэ ол атын буллаа дьэ. Онно онно эмиэ туспа атын турукка киирэҕин да. Онно турук туруктара атын атын буолар диэн буолбатах. Биир буолар. Холобура куолаана быһыыта оҥоһуута майгыта атын буолар холобура. Свайа түһэрэн манык сири адьатар хаһар буоллахтарына бу

кинигэлэри үөрэтэн киирэн барбытым кинигэлэри ааҕан киирэн барбытым дьэ бу хайдах буолуохтаах эбитий дьэ бу маннык уонна ол сайынан ити чараас эйгэни үөрэтэн киирэн бардым араас дьоннору кытта билсэ сатаатым ыйыталаһабын даҕаны уонна оттон сүрүнэ оттон иһин бары биир түмүккэ кэлэллэр этэллэр гынан баран туох иһин биир киһиттэн бэйэттэн эбит диэммин Бу билигин токуйдаан олоробун. Алгыс этэрбэр, бу саҥарарбар бу бэйэбиттэн эбиттэн. Бу ким эрэ кинигэҕэ хоруйбута иһин биир ким эрэ санаата буолар, ким эрэ бутуохтаабыта оҥорбута буолар буоллаҕа дии. Ол иһин буоллаҕына бу бэйэҥ айылҕаҥ тугу этэрин чувствуйдуохтаах эбиккин, тыраас эйгэннэн диэн. Лото бу туох этиэххин баҕараргын барытын этэн этэн уонна сырдык эйгэннэ сылдьар баллаҕым дьэ холобура үчүгэйни баҕарааһын тыл иччитин көтүтээһин диэн буолар тыл иччитэ мин санаабар бу эһэбиттэн кэлбит буолуон сөп эһэм көрсө сөлдьүөт олоҥхолуур ол ата тыл иччилээх кини бу тылы иччитэ бу сиэнигэр кэлбитин мин бу икки өрүтү бу эһэбиттэн эмиэ бу үйэ айыылар Бу көрөн тураллар, барыта бааллар диэм токуйдубун. Ийэлээх аҕам да бааллар, ыныраа дойдуга да барбыттарын иһин син биир бу оҕолорум харыстыыллар. Онно өбүгэлэрим, иччилэрим, айыыттарым чугастар. Оннук токуйдубум мин хаһан баҕарар. Ол иһин Ону бэйэҥ хайдар маннык кинилэр бааллар диэн, аттыгар бааллар диэн хайдар маннык эккинэн хааҥынан билэҕин дуу? Отоннук наһаа күүскэ диэн буолбатах гынан бу өйбүнэн санаабынан оттук чувствуйдуун. Өйбүнэн санаабынан бу бааллар, бу маннык этиттэрэллэр, бу маннык хангарыахтаахпын. уонна бу маннык барар эбит диэн уонна оттон хас биирдии киһи иһин биир отто кэтэнэн көрөр холобура да бу холобура ыһыаҕа алгыһын оҥордум уонна оттон биир сылы быһа кэтэнэбин бу дьонум хайдах олордулар туох буоллулар диэн даже уруу буолбут уруу уһубайбатын оҥордохпуна эмиэ оннук же бу ыаллары барыларын буолбатар гынан баран Мин билэр дьоннорбун билэ сатааччыбын маннык хайта оҕолордулар төһө оҕолоннулар улууланнылар төһө тиийдэ диэн били анализтанааһын диэби курдук ол иһин буоллаҕына били онон көрдөхпүнэ то этэҥҥитэ курдук барыта болобура табыллыбыт курдук дьон астанар курдук дьон ылынар курдук диэммин этэбин Ону дьон ылынарын тухары дьон туһугар сылдьыам дьаһан дэмин. Атан олох уот иччитин кытыла ыкса үлэлэр булан дия. Нера уот иччитин туһунан эн туох дьаһаныгын? Уот иччитэ дем бу катан темере дем этилер ди. Ол кынан баран мин уоту боллагына бу күнгө холуубун сеп. Биһи күнгө боллагына биһи хахалар, осайынан күнгө хүгүрие. Бу күн бар болан планеталар күнү тула эргийэллэр дии. Ол иһин күн баар буолан бу орто дойду оҥоһуллубут диэн. Ол иһин быллаҕына бу вот отуннахпытына күн хорҕото буолар. Ол аата быллаҕына айыһыттарбыт биһиэннэрэ күҥҥэ олороллор диэн хуруйаллар дии итэҕэлгэ. Ол иһин бу айыһыттарбыт бу манна бааллар диэн. Бу мин вот иччитин эрэ кытта буолбакка, айыһыттарбын кытта кэпсэтэбин бу. Бу кэпсэтэбин силбээҕи иччилэрбин кытта, үөһэ үрдүк айыыларбын кытта кэпсэтэбин. Бу дьон туһугар көрдөһөн-ааттаһан эрэбин диэммин, бастаан хайаан даҕаны көрдөһөбүн, көҥүл ылабын диэн буолар. Ол кэнниттэн дьэ махтанабын уонна дьэ бу түмүктүүбүн диэн буолар. Тойуктаах иҥин буолар, ырыалаах тойуктаах. Хайаан да ырыалаах буолар диye. Бута хайаан да диэн бу тойуктааҕы ордук тиийимтиэ бу биэрэллэр көтөллөр диэн. Ол гынан баран ити туохтаах алгыһыттан тутулуктаах. Ол туохха те миэхэ холобура ти субуоҕайын барар дьоннор кэлэллэр да уолаттаар иҥин оннукка тойуга уох болар били ари курус соҕус болар көннөрү алгаан ыытаҕын просто ханааҕын тириэрдэҕин кинилэргэ бэйэҥ санааҕын алгыскын тылы титинэн тириэрдэҕин диэн бу ийэ киһи наһаа долгуйар уолуйар куттанар буоллаҕына нараа ханна даҕаны сылдьар уолаттара биир куттарынан чувствуйдууллар араас ыкка түбэһиэхтэрин сөп бу долгуйар ийэ киһи долгуйар буоллаҕына ол курдук биһиги эмиэ бу ийэ айылҕабытыгар сүгүрүйэн махтанан сиэри-туому тутуһан тураммыт бэйэбит эмиэ турукпут чэпчэки маннык туруктаах буоллахпытына биһиги бу куһаҕаны ааһыахпыт диэн Былыт хараарар эбэтэр алданар диэн эмиэ баар. Ити былыт диэн халлаан былытын эппэт былаан. Халлаан былытын эппэппин, киһи былыт эбэтин.
Былыт диэн былаана мин ити тугу этэбин? Киһи аурата диэн. Аура диэн хас бити киһиэхэ баар. Сөп. Бу холобура айыы дьиэтигэр, ээ таҥара дьиэлэригэр холобура таҥараларбын маннык ойууланалар батта төбөлөрүгэр. Ити ауралара. Биһиги сырдык ауралаахпыт диэннэр. көрдөрөллөр. Ону биһиги саха итэҕэлинэн бу былыт диибит. Ол былытпыт хас биирдии киһи киэнэ арааһынай буол. Ким эрэ киэнэ алдьанар эбит, ким эрэ киэнэ киттийэн хаалар эбит. Сөп? Алдьаннаҕына, например, киһиэхэ сыыһа толкуйтар киирэллэр төбөтүгэр быста ханаа да булуон сөп бу сүүлээх лотерейной каартыга даҕаны оонньууга даҕаны санаалар киирэллэр, хаччыгамсыы киирэр, бу дьону кытта бэс быччаһыы бу барыта алдьаныттан буолар. Ол этэн аураны былыт диэн ааттыгын да атыннык. Аха, былыт диэн ааттыыбын. Аураны былыт диэн ааттыыбын. Оны бу көннөрүбүн, оҥоробун, эбэтэр ыраастыыбын диэн буолар. Аны киттиитэ диэн эмиэ баар киттиитэҕинэ буллаҕына хайыр киһи сүөм түһэн хаалар туута гыныан баҕарбат хоско сабынан быһытыан баҕарар олохтон кэлэйэр олох кыыһырар олох тууда табыллыбат бата куһаан курдук бу кирдээх ону барытын ааста битэхпинэ бу кинилэр холобура үөрэн сырдаан кэлэллэр кырайдын харахтын уларыйан тахаллар дьоннор манна бу бастаан кыһалҕаттан кэлэллэр онно кэпсэтэн чаа бу биир чаас наһаа бэҕэ быһаарар эр киһи олоҕор холобура биир чааһы быһа кэпсэтэн барар аастаан биэрдэхпинэ бу киһи өйө-санаата уларыйан мантан бу дьэ эгди буолан дьэ атын олоххо баран айыыттарыгар чугаһыыр диэн өйдүүбүн холобурум мин оннук гынабын эн бэйэҕинэн билэҕин да
мин сырдык ырдык иччилэр айыылар диэн этэбин сир дойду барыта иччилэр иччиттэн турар диэн хас бүдүү үүнэн турар мас сибэкки даҕаны иччилээх дьиэбит уоппут бу массыынабыт малбыт салбыт барыта иччилэр бу энергетика буолар холобура да ол хамсыы турар бу иччилэр курдук биһи көрөбүт холобур тыын ааҕымсытан диэбит курдук дии ол иһин буоллаҕына мин оннук оннугу билэ сэрэйэ бу айылҕаҕа итэҕэйэммит айылҕа күүһүгэр айылҕа иччилэригэр итэҕэйэбин мин хараҥа итэҕэ күүстэргэ диэн буолбатах. Ол гынан баран биһи орто дойдуга олорорбут быһыытынан хараҥата күүстэр утуйа хаппаттар. Хараҥата күүстэр эмиэ үлэлииллэр. Арааһынайдаан киһини буккуйаллар. Арааһынайдаан киһини бу хайыыллар. Куһаҥҥа тарда сатыыллар. Аргыт абааһыта баар буоллар табахтаҕын араас дьаллыктар, араас бу уорар кыдьымахтаах ити бар табааһылар буолаллар холобур. Абааһы эйгэтинтэн тэйиэххэ наада. Ол гынан баран хас биирдии киһи иһин биир үрүҥнээх уонна харалаах. Хайа барыта идеальнай диэн бу ортотугар уох. Ол иһин боллаҕына бу биһиги үрүммүтүн уһугуннаран үрүҥ өттүнэн сылдьа хатыахпытын наада. Харабытын баттыы хатыахпытын наада. Оччоҕуна хара бэйэтэ кэнники тэйэр барар. киһи олоҕо уларыйар. Сырдаан ырааһыран кэллэххинэ, бэйэҥ олоҕу бэйэҕэр бу наада. Бу мин дьоннорго куруук инник диэн этибин. Бу эһиги туох иһин ыраастанна кэлэҕитий? Туох кэлэҕитий диэн ыйытабын. Туох кыһалҕа баарын эһиги манна кэпсээн, уоскуйун. Мин дьон атын турукка турдахтарына кыайан ыраастаабаппын. Бу кини туохта эмэ долгуйар дуу, ытыы дуу, хайыы дуу олордоҕуна мин ынаастаабаппын. Бастаан кэпсэтэммин, дьону уоскутаммын, бу турукка киллэриэхтээхпин диэн. Бу кэссэтии эмиэ бу ыраастаныы биир процесс буолар. Онон киһи ыраастанан, бу өйдүүн-санаалыын ырааһыраан, куттуун-сүрдүүн бөҕөргөөн барар. Бу буор кутун буҕахсыйдын, салгын кутун сатараатын, ийэ кутун ньиэнигийдин диэн этэн тыынан уонуттан бу саҥарарбар араастыырбар иһин биир алгыс тылларын туттабын, сирдээҕи иччилэрбин, өбүгэлэрбин ааттыыбын, ыҥыртыыбын. Онуттан бу ыраастанар киһи эмиэ өбүгэлэрин эмиэ ыраастыыбын. Э ыҥыртаам, көмөлөһүннэрэбин диэн. Аа, кинилэр өбүгэлэрин.
Да, бу хас биирдии мас курдугун быһыытынан бу мас барыта тус-тус бэсилистээх мутуктаах. Бу өбүгэлэрэ күстээх буолуохтарын сөп. Хас биирдии ийэ ууһугар, аҕа да ууһугар ойууттар да баар буолуохтарын сөп, эмчиттэр да бааллар, будаҕаттар да баал. Олор күүстэрэ ордук эмиэ биллэр, бэйэлэригэр биллэр. Мин оннук маннык натурально көрөбүн диэбэппин. Киһи эпитим кутук санаа кулута диэн дии. Ол иһин буоллаҕына бу киһи санаабыт санаатынан наһа саппаҕары уохтаах. Билигин бу бай анал байыннай дьайыы диэн буола турар дии бу диэн дии. Ол бу хас биирдии киһи уйулҕатын наһа ардатар. Бу төһө дааны үөрэ көтө хатааппыт иһин хайдаҕа да бу курус курдук диэн. Ону биһиги төлө көтөммүт ардыгынан дьахтаахпыт. Ол аата киһи наһа баҕарбыта туолар диэн. Мин бу дьиҥинэн талан ылбыт идэм диэн эдэр кыаҕым суох. Сөп бу миигин айылҕа маннык аҕалан, айыһыттарым маннык ситтэһэн оҥороллор барытын. Бу Арчы дьиэтигэр да кэбитим оннук. Ол иһин буоллаҕына туох даҕаны олоххо мээнэ буолбат эһиги олохтон үчүгэйин көрө сатыахтааххыт. Бултуура этэ сатыырын балаһыанньа буоларын да. Ол иһин уоннаттан сырдык ыраас былыттаах үөрэ көтө сырыттаххына барыта этэҥҥэ буолар. бигэ туруктаах, бигэ чиҥ тирэхтээх буоллаххытына диэн. Олохтоннор били наһаа хараҥаҕа баран хааланнар, наһаа куһаҕаннар санаан, туох эрэ буолла да наһаа куһаҕаннаһан ыллар дьэ обычно ол иһин оннук буолумуон наада холобура куһаҕана санаа куһаҕаны бэйэҕит ыҥыран ылаҕыт тардан ылаҕыт оннук диэн баар киһи наһаа куһаҕан бэйэтин сэнэнэ эриҥин буоллаҕына олоҕуҥ оннук оннук буолан хаалар хоть оччотооҕу

Мин алгысчыт буоларым эмиэ мээнэ буолбатах дии саныыбын. Да мин алгысчыт бастаан алҕаан баран иһин тохтоо аалыахпын эмиэ сэбэтэ. Өскөтүн дьоннор туттубат маннык кэпсээбэт, махтаммат, ылыммат буоллахтарына диэн этиллэр дии. Ону бу дьон-норуот ылынар ылыныыта ордук мин санаабар бу дьоҥҥо-норуокка туһа ылынар буоллахтарына, бу алаата мин маннык удаарса барыахпын сөбөбүт диэн. Хорох дьону ылымматтар. Вот эти холбор эти дьон ылыныыта дии. Онто айылҕа ылыныыта диэн баар дии. Эн бэйэн холбор алыы ылдахына яха туом дьиктилер мыттар да. Айылҕа ылыныыта диэн итин мен холбор эти кэтенен көрөөһүнүн болар. Бу бу ыалларым дуу, бу дьоннорум herkelerim qayta олор дил. Ара айылҕа ылыматах болла бу туағамит сыхалты болан қалып болан сөп. эбэтэр булар бэйэҥ хадда эрэ эрэйэҕин. Мин холобур оннук эрэйим. Тугу эрэ алҕас сыыһа гынным быһылаах, тугу эрэ сыыһа саҥардым быһылаах диэн маннык оройго охсуллуу курдук баар буолар. Бастаан саҕалааһыҥҥар диэн. Оннук баар этэ. Оннук баар буолар. Онтон били көннөрүнүөхпүн наада диэн халаа кэлэр. Оннук хадда эрэ миэхэ барыта бу айылҕа оҥоро турар барытын суол анньан уура тураллар мин анаабар оннук ол иһин куттамнакын кутабарын ийэм кэргэн биэрэр курдук дии саҥа алгыан алгыыр дьоннорго эн учунан туох дьон сүбэ ама биэрэн биэрэххэ сөп ити биле эниппитин курдук кырдьык ыһык оҥороргун буттара баҕар ол алгышчыттара кыйан көрдөккө да хаалбыт буолуон сөп ыйдьыбыт да буолан хаалыан сөп очоҕон ити саастаах киһиэхэ дуу эбэтэр билигин эдэрдэр да холобур быйһа этэҕэ сыдьаҕаччы итинник дьоннорго эттэхтэринэ Сөбүлэспэттэр бат да дии. Онно эн кинилэргэ туох суверенитет этэ? Алгын дьоннорго диэн де. Ону утулуссайынан сири туһун билиэхтэрин наада. Иччилэри убаастыахтарын наада. Уонна боллаҕын оттон бастаан көҥүл ылыахтарын наада. Уонна оттон биитин уруох. Уонна оттон хайаан даҕаны махтаныы эмиэ баар буолуохтаах. Биһи бу үөһэ үтүгэлиилэртэн наар көрдөһөр ааттар, умнаһыттар буолбатахпыт. Биһи махтаннарбытын эмиэ сатыыр буолуохтаахпыт. Ол аата бу ас үөлкээһэн, туох эрэ ууран, игин махтанан, уон отто киһи туруга, эпидем курдук туруктара баар боллаана алгахтарын сөп. Ол аата боллаана турук диэн бу состояние буолар быллаа дии наһаа долгуйар наһаа ыһыллар буллахтар лучше не надо диэбит кутук дии кэнники уоскуйан баранда онуттан биллэр буллаҕа төһө да баҕар үчүгэй кылыһахтаах буоластаах буолбутун иһин кини алгаһа тиийимиэн эмиэ сөп буолар дьоннорго тиийим бу дьоннор ылыммат буллахтар улаата бу хайдах эрэ диэннэр ылымматтар Оттон бу киһи чаччахты үчүгэй эбиттиэннэр бу көрөн сэҥээрдэхтэринэ, бу уза ыл үчүгэй буол. Дии. Бу билин уһуктуу кэме бара турар диэн этэллэр. Уһуктаммыт бу дьон сэргэ өйө-санаата уларыйан, билигин бу айылҕалаах да дьоннор бүтэрбэхтэр, эте да дьоннор тахсаллар. Бу үчүгэй көстүү диэн саныыбын оннуттан бу итэҕэли ыланар, өйдүүр буоланнар бу чараас эйгэҕэ чугаһаан кэлэннэр бу маннык алааһынай тэрээһиннэри бу маннык уһуллуулары оҥороллор дии бу дьон-сэргэ наадыйар бу үчүгэй бу биһиги уһуктаммыт туохха эрэ бу атын хаҥа олоххо баран иһэбит диэн мин ону толкуйдуум бу быыһык кэм диэн этэллэр ити мин эмиэ ылынабын быыһык кэмҥэ олоробут диэн быыһык кэм эмиэ ааһар туох барыта ааһар кэлэр диэн барар диэн. Ити урууларга
били алгыбын диэтин диise. Онно эн бу алгыы турангын бу дьоннор инники дьылгалара маннык булуон диэн тирэйэҥ дуу? Халық оннук улаханнык херебеппин көнім мин барһырдыгынан көрөбүн эдеркээн бай оголлор тураллар онну тугу баҕарарбын этэбиин уол оҕолонуун, кыыс оҕолонуун, сырдык ыраас буолуун, кэскилик кэҥээтиин, аартыка таһалынныын диэн барыларыгар итинник курдук этэн иһэбин. Онтукам-онту үлэлиирин үлэлээбитим бэйэлэриттэн тутуллар. Ылын, ылыннылар дуу, ылымматахтара дуу бэйэлэриттэн тутулуктар симбир. Ону хороктор итинник киһи чувствуйдуур, били алгыс оҥорон бараҥҥын бүтэҕин дии, хамнаҕын дии. Дьон оһорохтор бээлэнэ кэлэннэ кууһа-кууһалар махтана-махтаналлар. Манна этэллэр сөй баар. Бу аата ылыннылар диэн. Бидэ нэһилиэк ыһыга һэ. Нэһилиэк ыһыгар болан мин дьүөгем алгыс арчылыктаах этэ һэ. Ону буланы кими ыачан хаалбыта. Олох куола быраҥан билдэ. Ону миэхэ этте. Аны мин аны алгыыр киһи баар диэбиттэрэ. Вот оттон алгыыр киһи баар диэбиттэрэ. Ону эн былай арчылыыгын диэбитэ. Аны мин бу туохтардаахпын арылдьыттары дьахталлар аҕаллылар. Кини эппитин кэнниттэн сөбүлэстэҕим диэse, онно ол ыһыах кэмигэр уонна ол кэнниттэн били син биир тылбын саха тумсулабылдаан дии тылбын үөрэтэн бардаам дии. Сөп үөрэтэн барбытым этиэхтээх тылбын эттим. Онтон арай биирдэ өйдөөбүтүм, ыллыы турар этим, тойуктуу турар этим сөп. Уонна маннык саҥарбыппын иһин тугу салгыы саҥарбыппын иһин өйдөөбүппүн.
Алҕаабыппын. Уонна алҕаан бараммын тахсан арай биирдэ көрбүтүм түһүлгэтин тахсыбыт эбиппин арылдьыттарын уһуохтар бэйэм хаама илдьэбин ол ата ити турукка киирээһин дьэ итинник буолар Олоҕор бэйэҥ хана маннык син биир отто санныыгын дии маннык гыныаҕын маннык гыныаҕын диигин ну улах атын хайысханан баран хаалбыт буолаҕын оннук буолар оннук буолар тойуктаан киир олото тойуктуохун баҕараҥын тойуктуу олаат итинникке киһи көҥүл булуохтаах Аны син тойуктуу тураммын эйдээтим. Оттон мин тойук тылын үөрэппэтэҕим дии тыл эмискэ онно ый санаан эмискэ кэлбитэ. Гынан туу тойуктааппын мэйдээппин. Иннэ диэн санаан ырылбытым. Мин эмиэ ыһыах хороох алгыс алгысын идэбэппит. Тугу ханарбыппын вообще үбүнэн кэһээччибит. Оннук эмиэ буолар эһэ. Бу ата турукка киирэн тахастым диэммин билэбин эрэ. Ол ата эн эмиэ ити курдук турукка киирэн таххаҕын.

Эйииттэн алгыс кэлэн көрдөспүт буоллахтарына, эн хайаан да диэхтээххин, ол да эйиэхэ эйиигин бу ыйан ыыппыт буоллахтарына, ол да эн онно этиэхтээххин, алгыстааххын дииллэр. Ити кырдьык да. Ата ити бэйэк билиэмэҕиттэн буолла. Миэхэ особенно ыһыах саҕана оннук буолар. Миэхэ улаана бу эргэ диэни көтүрээри сылдьаннар ыраастаталлар. это маннык көрдөһөллөр. Оннук алгыстоңор диэн этэллэр. Ол иһин алгыһын араас-араас буолар холобура. Дьиэ көтүрэрэ бу дьиэни иччитэ хомойума, кыыһырыма диэбит курдук холобура. Ыраастаан баран да көтүрэллэр төһө баҕалар. Оттон холобура хаҥа дьиэни эмиэ оннук холобура малааһыҥҥа эмиэ ыраастаталлар. Хорохтор була малааһын күҥҥэ эрэ буолбакка, дьиэ тутуллубутун кэнниттэн да исписээнньэ ыраастатабыт диэннэрдэ. кэлэннэр ыраастаталлар. Муннуктарынан этиҥ түспүт маһын маннык буруолатан, кытыанынан буруолатан, ыраастаан, саҥаран, бу хаҥа диэни алгыыр атын, эргэ диэни көтүллэр диэни алгыыр эмиэ атын буолар. Ол синби алгааһын диэн болар да? Во көрдөһөөһүн диэн холобура ол көтүллэр диэҕэ мин тойуҥ иин тойо тойбоп.

кымыс кутаммын, холобура биэ кымыһын именно туттабын ангыска уонна алаадьы уран ангыс этэбин оннук буолла ону буллан да арааһынайдаах эмиэ сири дьөлөрүн адьаппыт буоллахтарына онно эмиэ били сиэлиин уруллуохтаах ону аныгы дьиэлэр холобура бу кумах кутан бараннар дьэ сири адьаппаккалар оҥороллор дьэ оннукка холобура бу кымыһынан да барар холобура туттуллар ол эмиэ туспа буолар Оннукка киһи туойуон сөп. Оҕотохпун баҕа, туойуохпун баҕардахпына туойаҕын. Тинникиҥ эмиэ табыллар, табыллыбат диэн эмиэ баар. Ороҕор тойугуҥ сөп тахсар. Ороҕор мэһэйдэтэлээх курдук буолар. Хайдыгын күөмэйгэнэн чувствуйдугун. Ырыа киһи холору чувствуйдуур холору Ол иһин оннук буолар. Бу ыраастаныы уонна алгыс диэн эмиэ арааһынай. Ол курдук буолар. Дьону ыраастаныы буоллаҕына атын, алгыһыҥ была атын болор. Алаадьы урабытчы, э, бастаан сиэл урабытчы алгыска, бу сиэлгэ боллаҕа бачча элбэх сиэл утаҕа, борто дойдуга бу биди сылгыга теңнэх. Э, биһа Виһайыларга биидиэлгигэ тэҥнээх. Онтон бу алаадьы урабыт диye. Алаадьыбыт бу биһиги сурукпут диэбит, уоппут бу алаадьыны ким астаабыта бу барыта. Ол иһин алаадьыны бэйэлэриттэн көрдүүбүммүн. Бу хыбаайбаланар дьоннор алаадьы оҥороҕут биэс устуука биэрэҕит диэбит. Хас диэн? Биэс устуука. Тоҕо биэс устуука?
Ону биэс устууканы үһү уокка туттабын, биирин хаалларабын, биирин бэйэм сиэхпин дэһип диэбит курдук. Оннук, оннук туттабын, онтон кымыс, бу кымыс, биэ кымыһын туттабын. Биэ кымыһым бу өрөгөй буолар холобур, үөрү-көтүү, дьол-саргы таптаал буолар холобур. Ол бу баар буоллум диэн.

Бу биһиги бары дьолго ананан төрүппүт. Онон биһи дьоллоох булуктаахпыт диэн этибит холобура. Айыыт тыла быйыл диэн. Дьэ айыыт тыла. Айыыт тылар быйыл хайдах буолуон сөбүй? Эй онно туох диһан ыйытылысын айыыт тылыгар. Оттон бу айыыт тыла диэн оттон бу айааччы, тутааччы, бу аан дойдуну айбыт барыта бу үүнэ төрүү үөскүү турар буоллаҕа дьэ. Манна төһө баҕарар бу үөрэ үүнэ сайда туруоххайын, ыал буолуоххайын, Оҕо төрөтүөххэйиин, малааһын буоллун, уруу өрөгөй буоллун, холобура үөрүү-көтүү буоллун. Баһакаҕа хаамай дьэ бу тохсунньу ыйга эрэ холобура уруу тэриллибэт диэн этиллэр бу тоҥ кэмҥэ да бу иччилэрбит утуйаһатар мунньанар кэмнэр. Онтон атын ыйдарга барытыгар уруу тэриллиэн сөп, малааһын буолуон сөп, бу юбилейдар ыытыллыахтарын сөп. Бу бу биһиги олохпут кэрдии, биир кэрдиигин бэлиэтиэхтээхпит дьоммутун кытта бу чугас дьоммутун кытта онон айыыһыт сылыгар бука бары үтүө сырдык айыыһыттаргыт чугас буоллуннар диэн этэбин эһиэхэ көмөлөстүннэр уоннаттан үтүө санааҕыт куруук үөмэхтэһэ турдун баҕа санааҕыт куруук барҕаран истин уонна бу кэлбит сылтан үтүөтүн сырдыгын ырааһын эрэ ылыаххайын бэйэбит сырдык ыраас былыттаах булуоххайын уоннаттан үүнэ сайда чэчири дьоллоно сылдьыаххайын этэбин. Мас курдук үүнэ, чэлгийэ сырдыы сылдьыаххайын. Эппитим курдук дьон барыта мас курдук, ол иһин мас барыта үөһэ диэки талаһан сылын аайы соноон, сылын аайы тупсан үүнэн иһэр. Ол курдук. Сайылык Бүөтүрэ үрдүк айыылартан ситимнэнэн, аар айылҕалыын дьүөрэлэһэн, ытык сирдэртэн арчыланан, үс кут ылынар кистэлэҥин сааһылаан, олох тускулун чэлгитэр алгыс тыллара быйаҥы үксэтэр уйгуну угуттуур иллээх дьиэ кэргэн амарах санаалаах аҕата элэккэй майгылаах эһээтэ аламай маҥан күн арылыйан тахсарыныы алгыстаах олоҕо арылхай күндүл маҥан халлаан күлэн үөрэн көрөрүнүү килбиэннээх олоҕо күндэлэс буолуохтун